Wai. Wai. Inu karoti. Inu karoti me te miraka. He pai nga inu fizzy mo o, nga inu waireka mo o niho. Ge ge ge ge ge. Tahi a te tahi. Ka puta ana nga niho, me aha koe? Ka waiho koe ki hea? Waiho ki raro i to pera. Ma wai to niho e tiki? Ahau.

Kia kaha ki te inu wai me te paraihe niho, kia mao niho, kia kore penei. Kaha te take me mao niho. Kia kore e taka. Na te mea ka pere nga tangata, me maka ki te ratou kowhai whareia. Ka pere koe, Haa! Ka kore koe ana ka puta mai te haa ki te ratou. Oh, ke hānau ki te wharepaku.

He kōtiro manawa nui ki ēnei mahi, ā, rāua tahi, ā, e pupuri nei i ngā pūkenga mō tēnei mea te waiata. Kua hoki mai ki te taiwhanga reo o No Filter, ā, me tūtaki mai ki ō mātou kai waiata. Hū! Kei a rātou te pakō. Tuatahi! Awatea! Tohu he rangi mārie. Tōna reo, he tira. Ka. He tira teitei. Tere. Me ngā rangi pekepeke, ko ia te tei o ngā tino tohunga. Kāre au tātou mai tērā. Ako Tere! Hei rōku rā. Ka kaha meremere ia, ka tukuna ia i ōna kaha katoa. Ana ka mau parimata ia. Hi, Uncle Pere. Me mai mātou ana koe. I tēnei, he pai te mātaki, mai make up engari, ētahi wā ka raru te kanohi, ka whai spots whero. Āti Kairangi, he tino kaha tōna reo, ara he tino pai te reo o tō māua Āti. Ara he kaha.

Taku pāpā tino pai. Taku uncle, Uncle Shay. Taku pāpā, ko tāna mahi, he mahi pīti, ko ngā mahi pa, ko ngā pīti Māori pai rawa atu. Ngā pao pai rawa atu. Te kīngi o te pao. Kōrero ai Mike, ko Hiwa me Pohutukawa ērā. Ko Tohutohu rā, i roto i ngā tau. Kei te rangahau e tātou mā, nō reira, Whakarongo mai a e te iwi tū mai. Mātaki tonu mai e hoa mā. Pakipaki mai mō ngā tāngata pai. Pakipaki mai mō ngā tāngata pai. Kei Tāmaki Makaurau māua i te rangi nei e tūtaki ana ki tō māua hoa, arā, Winia Morehu. Ko Ngāti Whātua te iwi, ko Ōrākei te whenua. Kia ora e te nui tū. Kia ora a Tari Tamithi Hākura, nau mā haere mai ki tōku whare. Kia ora. Ko tēnei tō mātou rūma noho. Kei konei tō mātou pāka whakaata ki te mātaki kiriata. Ko ēnei tokotoru oku teina katoa. Oh. Yeah. He tino pai tēnei whare, kei te noho tō koutou whānau katoa i tēnei whare? Ah, ai. Hea te ingoa o tēnei papakāinga? Te Aroha Nui Wei. Well, i tēnei wā, me haere tātou ki te marae. Ko Ora kei te ingoa o tēnei marae. Koinei tētahi o ngā tino marae o Tāmaki Makaurau. Ko tērā a Kahupōkere te manu. Ko Māhuhu-ki-te-rangi te waka. Ko Maungakīkī te maunga. Ko Waitematā te moana. Ko Ngāti Whātua te iwi. Ko Tumutumu-whērua te whare. Ko Te Pūru o Tāmaki te wharekai. Ko tērā a Kahupōkere ki runga rā. Ko wai te tikotiko? Kia whakaaro ko Tuperiri. Oh, ko tērā Rangitoto. Ko Rangitoto tērā. Um, i, te, i, te, I te tokonga o te ihu o Tama te Kapua, ne? Uh mhm. -huh. Nō reira, ko tēnei tō mātou papa tākoro. Mehemea pērangi ana koutou ki te tākoro ka taea. Me mahi ahau te tei mea. Ko tēhea tō kapa tiro mai? Ngā tūmana kōhātia rānei kāore au te mōhio. I rawe katoa ki a māua te noho tahi me te whānau Mōrehu. Āe, he pēnei i a mātou. He kōrero Māori te katoa, ka mutu, he ataahua te noho pātata ki te marae. Ko te wā pai ināianei. Ko te wā kai! Tino pai ki te tākaro me aku ia rā. Ngā mihi nui ki te whakaatu i tō wāhi māu te karakia nei. Ka pai. Nā mai ngā hua o te wao, o te ngākina, o te waetai, o te Māori. Nā Tāne, nā Rongo, nā Tangaroa, nā Maru. Ko Ranginui e tū iho nei, ko Papatūānuku e takoto ake nei, tūturu whakamaua kia tīna.

Monopoly! Monopoly! I pānui ahau! Call. Ai, engari i mōhio au. Mauna. Kua oti ngā mahi mō tēnei rā. He mihi ana ki ngā tamariki i mātaki i a Te Nui Chief. Ka kite! Woo!